Descent 9100 feet on KNH of 1023. Higni praboro mokalo e alwora mar Nam Lolwe e piny Luo to ne onyuol nobiro kaka rawera ka onge ng'ama ne ong'eyo ni mano nyuolo ne bed siro kendo nyangile maduong' mar telo e piny Kenya. onge ng'ama nong'eyo ni ne obed ranyisi mar telo makare chung'e adiera kod geno mar piny ma en sigana mar Raila Amolo Odinga, wuod Kenya, duond joma ithiro, jago ma kata ibedo ni oseninde bade to ling'any mare nodak kuom higni gi higni. Amolo! Amolo!

Aila kadonjo malo ni wej nang'o nolang'o bende ochopo to bwolo ndara onge to kata simu bende onge to posta bende onge moluki wach nang'o moluki wach nang'o noduo bende mungu omiyo thuolo rita bolo wud bonyo e polo malo par mungu yaye Aila kiwach nang'o noduor bende oseneni wud bonyo Amolonu ng'ama noyika kama goro luonga molunga manoika kama goro luonga bud ponyo guno gele bud pithila koro yaye
As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy And the lessons impacted by Right Honorable Rainer Odinga's life, work, ideas, and example.
Kenya, tudonge mate ya molo. Ukenya mae ya molo madisa ndepi kar jakuo to kokwalo gir ng'ato yaye. To donge ma e amolo ma noninde piny akang'ute to chwo to gangre kuom mondgi ka dede gi chiege die lum yaye to donge ma e amolo ma noninde mudho nyaka higni oloko chiko molo sando dende nyaka kenyo oloko chiko bedo chama mingi to donge ma amolo ma ti wang'e chwer pi kar wang' jowi e thim ka nodakie mudho i pia

Nyinga en Bo Patrick Madanji, an wuod Kisumo mar Andiga. Seche gi atiye County Government of Kisumo kaka Director mar Protocol e Office Governor Professor Nyang' Nyong'o. My first encounter gi Jakom Raila Amolo Odinga owuok mabor. Ka pod an e high school mane under form 6 the first time pa nomaka nomaka kane nitie kalatas mane wuok ni Sidiso publication pambana pambana kakura biro dala holiday to doka ndalogo oringo gini ne activist motegno to Nairobi University ne nigi mobile theater. Nahero drama, nahero siasa to mobile theater ni ne dhi e skunde. So odiechieng' achiel chieng' moro achiel achiel kuom osiepega nokora ni gibiro e skul moro Maseno to bas gidhi skul moro Nyang'ori dalawa ni Nyayela. Koro awacho ni kubiro to an be nyaka bi awinje gimotimo nade, gimotimo. Kane gibiro to gibiro ka giting'o nyaka weekly magazine mane nitie, ne ging'eyo ni mano Washanga ndalo holidays. To gi machielo mane entitled Papata Pambana. Gimiyago, bas ka gisemiyago, to aneno tukgino. Tukgino ka gisetimo ne en one of the set books mag nyithindo mag form four. And then machielo was a political, the struggle towards independence. Kasebedo gi mano ni i, to bang'e abiro aneno Bishop Okulu e dalane koni ma kona apimo ne ni e jaduong' students gi kelo weche ma yalo konyi e gik mwandiko ka. To kwani ma e de ber kwaneno nyaka Raila. To kata kamano Raila jogi pod omako kocha. Koro gima watim, dwarwa miluongo ni Profesa Kaseje to idwar Profesa Jongo mondo waket yuwa kamoro achiel to bas waori ka Jaramogi. Ndalo nodo ka Jaramogi was the tail. Koro kwadhi ka Jaramogi, ok- kwasebedo ka, ka bishop to bishop otudre gi Nyong'o. Ndalono ne nitie simbe miluongo ni direct line. Koro Bishop ne nigi direct line ma mare. Nyong'o ne nigi sime e ode. Orengo ne pod onge simo. To Nyong'o nong'eyo ni Orengo gi the others. Koro gitudre then Kaseje bende ne run organization monchak sponsored gi Americans. En be oyude e direct line. Ka jogi osewinjore to chieng' moro tich abich achiel gibiro to waromo e od Bishop Okulu. Gigo mbaka to gipimo weche kaka dwarore kaka operations en to gindiko a paper. Ka gisendiko paper ni, paper ni wan ema nomiwago. Koro kaka youth wadhigo ka Jaramogi wadhi ka Jaramogi katimo atimo selling apar eh? Mm-hmm. Wei machielo botimo selling piero ariyo to wadhi wakone wakone ya skeche waduogo wadomoso nyaduogo eh? Wan to waonge wach to wasoyo gige iye kama to wamiyogi siling' apar gidhi gimadhgo soda eh? to giyieno nikech kwabiro ng'ato wamiyogi apar piero ariyo but that time ten shillings was a lot of money koro wan ma kwatene jaduong' jaduong' osomo ndi osomo to osomogi to koni koro gini wenago uru to kiny uduogi mondo koro amiu details moko utene nyong'o gokulu nikech adano kulu ema koro dhi oland gine kanisa wadok Ondiko mago. Kosendiko to bas omiyowa to wakeno. Wakeno Akulu to Akulu jo share gi uh, Nyamo Gini gi Kaseji. Bas from there chieng' Jumapil Akulu ema yalo. To during that time kane Akulu ni e pulpit the church was packed. The journalists were there nikech again there's news which is going to hit the headline. Uh, it was a vibrant bishop and so The change mar multipartism nochakre gi kanyo to kanyo ema kendo yudo ka koro wachako waduto osiepwa gi Raila Raila koro wuok wuok education achiel kuom gik mano okulo ndiko ni the time for multiparty, demo, multiparty politics has come you either accept it or change will change you to ma gima ng'ato ang'ata ok nyal somo Bishop kende. Ma bang' mano ni i to Moi the following day odhi attack ka en Kericho ni moro be ni Bishop Okulu aache kola aje siasa hii maneno ya kujidanganya na kola sitakubali. To sort wan pod owewa oweya. Koro bang'e no to jakom kane koro wuok moseduok e, e, e jela owuok Nairobi watimo celebration nwachokre duto kaka young people eh, from the university wadhi wabedo kodgi mwaorganise kumbiro dala ka reception makoni mwadhi nyaka dal kod kajaramogi joma ne wan godo bang the release pare uh, one of them was joe again who was now a manager with uh, K klm airlines ne wan kod e movement gi uh, muite ne gin ne dongo nwa bende to en be ne en e movement gi Uh, machielo ne wuod Asembo ma, ma iluongo ni Gacha mane tiyo Central Bank eh? en be nene movement ni. Then machielo ne wuod Bukusuland ka nego mpira gi Kenya Breweries ni Peter Wafula. Very good activist amongst others. Kasagam ka ne nitie uh, Peter Ojala from Kas- Nyalenda in Kisumo Amongst others, were many ne ndalo ni ng'e koro kaka jo form 4 form up from 6 ne wan gi networks lago. Ko kanye mondo chak obedo motegno gi Raila. Mochopo kama koro gifomo gimoro ma Young Turks mane koro support Jaramogi. Koro ka Jaramogi keto wa iye kacha to wacho ni hapana, wan pod ok onego wadonji Gida beda group ma joma ni malo ka ma kata kilawo to wan jolwedo o iwewa oko so that is the time nochak young tax to young tax ka ema noting'o nyong'o oting'o rengo oting'o mwite oting'o jakom to oting'o joager oting'o from western eh? just ka kweta number and from there ema koro iyudo ka Okulu dhi lando gini ni wang' multi party biro to gin be gocho gi gi support gidwaro release manga ma Jaramogi. By that time ka gi pressurize wuok kamano donge gi release Jaramogi was released from the house under house arrest. Koro kosebedo released to wuode pa Jakom bende osebedo released koro is a free man. Koro the movement ochakre kamano. buche ni Nairobi, buche ni Kisumu ka, ng'wech dhi mbele ming'e ni sa asaya ma bura moro adhi koro ne ja- ah, gima notimre ni ah, ok- ah, Jaramogi okona ni mondo wachni odhi motegno wachak lando wechegi kuonde moyieno mondo waromie to kuonde mane oyieno mondo waromie ne en mana liete koro siasa mar liete ni ochakre dwaro multiparty kuma ok nyal makie ng'ato ma kidhiye ti iloso bitieki to ka isetieko idhi ilawi oko kacha or ikiyi ka gibodhi e liende to umaku ka podi Jaramogi ema nokelo wach mani koro kama kama tang' udhi ulendie to winjo kama ng'ato othoe kanye muchopie tulande wechegi motegno To Voice of Kenya lando, joyie kawogi mapiyo piyo, gi notes gidhigo mapiyo piyo. Eh? Mande ka mane wach multiparty ochakre go. Raila anyalo describe ni like somebody in the Bible like Moses. Raila was an anointed leader. Not an elected, anointed. Raila nogwedh gi Nyasaye. chamo higni ochiko e jela udu kia kaka jachane rach ndalo cha kamon nitie nyayo house ka nyonge ma yalo pimonu gidhi lek jogo mieno gini mano dhi e nyayo house dark room an asedhiye ma en underground en painted black tisoyi kanyo to kogoli kanyo titerie 12th floor ikoni niya In no piny kacha ema dwani wabolie sani. Wachnwa gimomiyo uchando sirkal. Eh, nyisa osiepige ni kanyo. Mane kama Reverend Professor Kaseje gino notere mondo tempted wan wadonjo kuno ma nikech kwa dho i- inyisowa wadwa neno. To Raila Kaka gimomiyo awacho ni Raila was an anointed partner. Raila nigi the nochako no the vision mar Kenya mondo obed gi demokrasia earlier. Wuon gi ne nene koni but he was being oppressed and at some stages noduogo tone down kaka jaduong' ma dwani mondo okony piny. To Raila to nochako bedo gi vision no chon. Ma a group I am taxly. They fought throughout the Republic of Kenya. Ilawo gi tirwako, imako gi tigolo gi, imako gi tigolo gi, imako gi tigolo gi. Eh? Ma koro chipo kama koro the repeal of section 2A owuoke. Ma jokanu odhi pap ma Kasarani. makanu lewni mag paro mena piny lich piny lich ma eh, eh, ma i attack Odinga ti attack joma ni opposition young tax ne gie to ki wacho ni onge democracy ma bo yie kwa kedo democracy to aketho Kenya ni ibo Kenya bo bedo gi ukabila mingi to doka ja America be osemiyo Moi ultimatum kanye kama kane koro gichopo kucho jokose loso to wacho ni ama hii section 2N inasumbua watu ama Kenya mpaka Ulaya, wacha kuanzia leo tuitoe. Jomane opos kanyo go te ochako dance with the tune opamo owacho ni magi magi ok jo- magi jo- magi jochiemo jodongo aich. From that time Raila's lady strategies mochako the party uh, LDP. Koso ji party ma LDP uneno kaka owuotho to kapodi ting'eyo tinde wan e Ford Kenya, onge gima notimre. Ford Kenya ne en mar Jaramogi. Una political party ema ng'ato. Koro it depends kaka ilose motegno gi wafuasi. To ka noneno ka koro baba otho, koro ba- ja- jalupge dwa pogo party ni en ema odwa ni odhi gi party to ok odwa consider joka Jaramogi. To jakom nowacho niya, ni ka podi e- gi- eh, ford ne mudwaro awenu. Jaduong' siasa ma jaduong' ne en ah, moro ma focused tidwa ni odhiye mos, wadwa ni atime kama, wadwa ni watime kama. To jakom to norikni gimomiyo achiel gimomiyo no- samoro gikosana gi baba ne jaramogi mano ta witness kama kata e odka nikech en nodhi gi ng'wech matek to baba kwe niya amo aluo we dhi matek dhi mos jogi njo biro negi dhi mos we wahandle kama to en sechego to kod apanda jogi e nyaka wapuonji mae kama piny dwan wadhiye baba mane pogruok e siasa ni mm. gi mar Raila right. Raila norikni ok norikni norikni to nodwa ni gi odhi kaka odwaro no nikech nodwa ni ohawo piny piny ong'e ma wachne mar uh, tinga Bishop Okulu ema nochako olande e kanisa ka ni pinyni wadhi adhiya mos wadalam Raila gini mos wabodhie mana ka tinga eh? tinga dhinga mana mos to tieko pur wan be wadgi adier niya yawuotwa misadogi dhi tieko pur Kanyo e kama koro wambe wakawo tinga wadhi warwako go Raila kobiro gi Mercedes kochopo Nyambasaria to wakete e tinga obiro kawo idho tinga mane origin ma tinga madonjo gi tinga kae ka piny oyiech e bus stop ka mane kama nyige ma tinga nowuoke hmm? koro mane omiyo siasa ni no focus to nodani gik pok otimre mapiyo piyo To jaduong' tandua gigo timre mos, one time, one day at a time. Lek mar Raila Amolo Odinga go gana Luo, anyalo wacho ni ochopo kare nikech lek ma joluo ne nigo mokwongo ne en kuom Tom Mboya ma neno ka jogo nochiel kapod tin. Ma Tom Mboya ne nigi mpango mang'eny ma nondiko ma nodwaro timre Homa Bay kod Kisumu. Jogo nothiro. Tineno ka Raila kosego lwenje gimochopo kama koro odonje nus mkati. eh? to ineno ka mpango mane ondiko ka duto ema koro donjo e piny luo to ok ne piny luo kende gik matindo ka flyovers mantie mang'eny super highway gigo jakom ema ondiko ka en e ministry mar public works to magi achiel kuom lege moduogo keto ma implement momiyo ineno ka koro wan gi yoregi to ok ne odwar mar joluo kende jakom ne ng'iyo pinje duto emomiyo ineno kokawo thika Super highway nonie lwete kama en nonyalo kele Kisumu ka. Tinno kwacho niya traffic maka ng'eny molo koni. You made a decision no koro advice motero gini. Bana gini watime Thika Sup. Yeah. Raila ne nigi a lot of uh, intelligence from the people mane jopiny emane miye weche ma kendo iyudo ka ng'ato nyalo wuok awuoka kericho moidh mtoka owuok Eldoret modware kuma ochopogo mondo onyis Raila niya, nyis wach ni ochop Raila ni jogi dwari eh? jogi dwari kik iwuoth kama kik iwuoth kama eh? koro nopango wuodhe koseng'e maber niya ni jogi ka wadhi koni jogi dhi dinonwa koro thoth wuodhege ne wapango gotieno kata ka wadhi South Nyanza to abuabudu onyalo bedo abeta bondo kata mana e Kisumo kani mwawuok nodhi nindo ma polis oseng'e ji odhi nindo tae wacho ni bwana un waromuru kama kama saa ochiko saa ochiko no obiro gi mtoka machielo obiro gi mtoka machielo uchopo ka antudo kaka no saa ochiko no saa ochiko ne mubedie bas uwuok kuchiemo kumodhi area piny runu kusechopo kucho ne nitie ndalo moro mane wadhi e rally moro Homa Bay to osekone PC ma PC oseloso nyaka gi president moseloro oseloro yore ni en Kisumo ma entie eh to an already wan Homa Bay e dala jaduong' moro kanyo kachopo sa aboro kama ma koro ji ing'eyo ni pap ng'ani ok bi bire eh to athichwe mana kuno dichiel eh to gi Land Rover to achako loso gi ji dong no no mi pisi gi ni transfer ere ka ng'ano kadho road blocks mang'eny gi to adier ma wach road blocks ne nitie nyaka nikech China dro kono hmm. to kare iketo road blocks to ng'ano osechopo to onge chopa hmm. eh e mana intelligence mana yudo no e mon watiyo go hmm. eh? ne en ng'at moro ma Nyasaye nomiyo mich ma rieko wisdom ma Kubedo kode, ukol ni man gini kik watime kama, to watimuru kama. Wadar lal ne jogi. Jog bu makowa, aseng'eyo, gidhi makowa. Koro, to kama kama nyaka wachopi. Wachopi mwa chiw report cha. Ko ka gidwa makowa kanyo, kanyo gimakowa to piny osewinjo gima wacho. Kido ma Raila ne nitie go ma unique en ni udifa kod in principle. To kosomo pachi, mong'e ni in gi rieki ma yalo konyo piny. Udifa, to bas bang'u buluongi ni umadh chai kode. To sama madhi chai kode ni, to uchako wacho weche madongo makelo weche mag piny. Mano ochako cho. Udifa kode sani, mukethru kabisa. Then bang'e, ubuluogi. Nikech oseng'e pachi moro. Mano momino ka jok ma mano mano osedil kode mano osetweye mano osebedo political rivals thothgi noduogo kawo mochako nikech ong'e ni gin riekni moko ma kokawo to nyalo konyogo piny. kwaweyo individual differences Nok- okia loso enmity pa permanent yeah? to nodwaro gigi te mondo kiny piny ochiew to nopimo gi pinje ma oko nikech bedo ni Germany cha nomiyo somo siasa ma oko mang'eny emomiyo ineno ka niluonge ni the father of devolution devolution ong'e gi lwete kaka ng'ama olito lwete kama Opuonjougo kama, ma ka nochake to bas ochak puonje skul ma kata primary school kipa ni devolution en ang'o eh? to nyithindo nyithindo wacho Raila mokele kosegole oko josiasa wa mang'eny kata kodhi oko to o ok gi study the kind of politics mane pinjega to jakom to kane ni oko osadi ni siasa mane momiyo piny ochopo ka gitime nang'o eh? to borrow those ideas to kele mwa tiyo go ka emo mino ka jo amoko pod eh, devolution pod chano gila kasani eh? emo mino ka nyotho ko wacho niya nitie kuma onego bed ni bedo devolved to the county government to pod wasike kuomgi ni national government ema timogi MCS ema timogi odano pog a policy maker kodano implementer Eka koro nitie ng'ama oversight. To gigi en nosesomogi ma nong'egi ma Nyasaye nochako gwedhe ma nong'egi opuonjogi kata yie kata dagi to owacho gi wiye to gidonjo. He was more of a, a political consultant. Mane omiyo kama Maida kanche loso chieng' mogik to wacho nodaga political engineer. That man was a political engineer. An Noseketa mabedo jakomne mar kampen ma Western Kenya, achako abedo coordinator mar kampen ma Nyanza, manyiso gik te achako abedo coordinator mar kampen ma Nyanza ka an goburu gi Gladys Wanga gi Paddy Aenda ji ang'wen. Appointment no otim ka wan malo Grand Royal Suites. Na very big function. so ang'eye inside out functions gima western kenya and most- uh, most of nyanza were being coordinated from this office kendo miya onyi ogochona to biro onyisa ni adwa timo kama adwa dhi chieng' ma kama you organize yourself uh, utimnwa ka- itim kama kama kama tanyiso nyong'o ni jakom biro uh, how to organize this team marwa ma jo security manyaka dhi kucho to waketne two other vehicles monyalo tiyogo kobiro e gweng'. So niyudo ni kobiro on a Friday akawe. Emomiyo samoro ineno ka ne ineno ka wan kode chopa kamoro to ji pende mina wan kanye. Mano mostly nolor akone kama olore. Kolor Yacht Club to wablock yo. To kosa block yo kama to wakawe kanyo. Bas wawinjre gik wadwa timo, wadwa timo magi magi bas wawinjre kuma dhi neno mpira. E mano ema omiyo Keje ne ohero yudowa ni wan kode wan no mpira Siala, wan no mpira Grand Royal, wan no mpira Yoch Club, wan no mpira Sarova. Koro sasa mobiro lure gi mpango ma kiny to winjre kama dhi ne mpira ma onge interference. To kendo kano osedhi e picha no to joma noche ni biro ka kende biro. Kowacho ni kik ibi gi ng'ato to gibi ng'ato. Hmm. Eh? E mano omiyo josiasa moko nokawo ni napanto nga rail ok adany swe kuma entie. Ah ah, ochiwo instruction ni kiny kibiro gi ng'ane kende ok adwar mondo ji ong'e ni ati. Samoro nodonjo ma ok odwar kata un kaka jopres ung'e ni ati. Motim otieno gi to kiny odhi e function mane wang'eyo cha kocho kuche ma ji rite. And that was Raila for you. During that time, wantu ka e waseng'eyo odhi kucho, then wang'eyo ni oduogo, to wang'e- wang'e kama odhi- kon- oneno ka kata kama odhi ninde. Wa- wa plan in advance. Yeah. Uh, I wouldn't say yes, I wouldn't say no. Mana kaka Moses bende nigi faith. Nodhi konyo nyithind jo Israel. Jakom bende nigi faith. Ne odwa make sure ni oterowa e piny mayom. Ma Donje e broad based ni was at all order mano bedo gi blessings also ma Jacob moro buru wiwa nwa winje nwa nge kan bedo discuss to no dwaro ni mondo okel kuwe Kenya to mondo samukelo kuja to en be joge kiko be osandre ahinya nikech joge gi e mose safa mang'eny molo piny mangima moyi no kano block ma onge development no yudo wano chako do ma developments bange kai Yore wachako no nyoro nyoro. To mokwongo to ni wan wan gi siasa mbaya. Emomiyo noneno ni yawa onge tiende ywaruok kiny ka kiny, nwayware kiny ka kiny. Watu, watulia. Nowacho ni ringi, eh, waring aringa mos mos twang'iyo chien nikech kiny wakia gima biro. Nose focus ni odwa nowe joluo e sirkal kamoro maber ma ginyalo ginyalo ginyalo yude yude dongruok gin bende. Nikech gima duong' ma dwaro ni piny oyud dongruok ok joluo kende. Mano kane period kane wan opposition ne dhi bedo matek ni ne ok wanyal yude. Nikech ing'eyo kane wan opposition ne most of the time nwadwaro gigi gagogo. Kiny ka kiny wan e demonstration wachopo Nairobi kiny wapango yore wadhi wadhi fight gi jogi. Kiny nitie rally bro Kisumo lweny nitie polise owuok gi tear gas wambi jogi ne dhi hinyowa mang'eny. To ne en ane gimomiyo Nyasaye momiye wisdom no mokoni a a kata udhi kwa gini ma eka mwadhiye. Tineno ka gini okonyo joluo. Hmm? Okonyowa. Momiyo owewa kama ber. Mabi kata tho mare Nyasaye go paro. Ja, jakoma ok oyware gi tuo e osiptal nowacho ji kiro ni kawuono chiro ne nang'ono. Huh? ne en gima omako ahinya Nyasaye ne dwani mondo owewa kamano owewa mana kamano mondo koro wang'e ni kara ne entie for us wadong' mondo wabed united wadhi mbele. Mano be gima yundi pod wadwaro sani e ODM ni mondo kik ng'ato odonj e kindwa kethwa, wang'i mbele. Ma ka chopo mbele kucho, to wachak wa approach siasa ni gi the spirits mane Raila nigo. Mano to wadongo. Jakom nobedo piny mwacho no oneno kaka jogi ne dwaro kombegi. To jakom oyie gi demokrasia, nodwa ni ji opiem. To odwa ni gipiem healthily. Healthily. Eh? Wabedru piny, wapor wechewa, to walos gi jopiny, iyud jopiny mondo mi the support. Koro noneno ka jowa ne nigi gwech moro ma koro ng'ato ng'ato nadhi gi supporters ma ji chako yware, ma ji hinyre. Liel ma nokelo wechego ne en Kodoyo. Nokomiyo Odoyo the honor ma nonego omiye. Nikech kodonjo to ni ji dhire ma ji magi jong'ane, magi jong'ane, magi jong'ane e yo mano dhosethe. Koro nopimo to koro ni ineno jowa gi jowa te gini adwa ni wabobed piny gi joma dwaro kom ni mondo apuonj gi siasa and then wanyisgi kaka wadwa no move by the end of the day nidhi yiero ng'at achiel ma en owuon to ne pok wacho ni ng'a to gini en gi nyong'o ji ariyo to ne giwacho ne gise line up jogi gi ging'eyo ma, ma e kwa miyo opportunity ma ma nyalo bedo namba achiel ma namba ariyo ma namba adek to gima ne en go ni kobo yiero kech apenje chieng' moko kata apenje koro ka jo agi otegno te kineno ng'ani ber ma ng'ani ber ng'ani bebe ber eh? koro ka ng'at achiel ema oyude to ji adek moko gi wabo timo nade to koro ni mano emomiyo a- wan e sirkal sirkal iye duong' Wadwa ni kwa bedo gi kwe iye ka to jowa moko gi be ok wabi dhi e nomination. Wabiro bedo piny kod twawinjore to wako ni ng'ane in ade ibed kama kama, ng'ane obed kama kama, to ng'ane okawo komni. Mane ne e lek mane entie godo. Eh, to nodwa ni jo okampeni nyaka giko to bas okel kama achiel mondo ywaruok kik bed maduong' manyalo kelo division. To be ji temo osetiyo gi pesa, ng'ato ng'ato weka ikwano ni en kama kama, en kama kama. Mane lekna. Sani ok anyal wacho mano, ang'egi gi chunya, to ok adwa wacho mano, nikech piny pod ywak, pod wan gi weche mang'eny, ineno ka i party ka ywaruok nitie. Yeah? Ing'e ni ofisni, abede because of Raila. Yes. To pache ka, wadwa ni walam Nyasaye mondo odonj e chuny jopiny, mondo gik moko otimre kama yot. Emomiyo wadwa ni water jaduong' Oburu oburu mondo kar dismantle to koro nitie an organ ma bobedo malo kacha ma pimo gi koro kwa bedo consulted to wachiwo ideas wachiwo ideas mondo wadhi kik wadhi nwadhi to jogi adebe te mano to kelo division bochopo kama nyaka wang'i gi wach niya wadwa kelo kwe wapogi ji ang'wen odhi adebe kata ji ariyo odhi adebe or gibi e college of electorates mondo wawinjre ni ng'ane mwamiyo to bas imbi ywak mana kawuono to kinyo migi machielo tidhi nyime ichako odiochieng' machielo Oganda mar Luo adwa ni akwau gi muolo ni achiel watin ogai marwa masani oketi uh, Dr. Oburu motelo ne party mar ODM wabuge mondo wane ni ODM otegno e piny Luo te. Namba ariyo otemo matek mokelo jodong Luo kamoro achiel mano yiero ker mar Luo. Wami ker Luo mar Luo Adongi teko duto gi support duto mondo obed ogachwa man malo ka ma ka weche tek ahinya to en ema koro luongowa to ketwa kamoro achiel en ema koro en ruodh luo maduong' ker mar luo piny mangima akwayo oganda luo ni pati mar odm wami teko motegno kik was- kik wasabaratika to jaduong' ker odongi bende